My brothers and sisters, una good morning, good afternoon, good evening. I greet una according to una time. o. If una check the signboard wey wey the arrow dey move up and down for behind me so na place where I for take vaccine. So this place na where they for give me vaccine wey dem dey call Pfizer, the- which dem dey call that American vaccine wey dem dey call Vi- Pfizer. So the Pfizer vaccine wey I take so now say may i still use this video still to encourage everybody because of say this corona uh, virus wey dey go so e never still finish o oh. so indian variants don still come out again south africa oh don still do their own so china oh don still do their own now i say make i use this one still to tell our people wey dey carry rumours up and down dey talk say this vaccine wey dem dey give people so na to keep people na lie na dem dey talk dem no dey use am take dey keep people

if dem take this vaccine or if dem carry this corona virus once dem just press remote na so the people just dey die anybody wey don take the vaccine all those one na fake rumours wey people dey carry dey go i no know where they for hear the rumours whether na some people still dey carry am under religional aspect say they say na six six six all those one na fake you understand na the things wey you suppose to take wey you know say you go take prevent or to protect yourself if you know say you never take the virus uh, sorry you never take the vaccine anytime we reach your turn i advise you make you go take because me don't take my own you check the arrow way there. so because of privacy now they don't allow me do this video for inside the place where i for take this uh, vaccine so me don take my first dose if una know say una never take una own first dose make una just run now make una go collect una first dose because dem say dem no dey lick person mouth for person during harmattan go by yourself go lick your mouth o because anytime wey alarm blow again the thing never see finish o and you you see yourself to blame that time not all say una no hear say first aid immigrant solution don come bring this news to una forefront na make me just see say make i use this opportunity to take enlighten my people wey dey carry the rumours dey waka dey talk say this COVID-19 vaccine, they dey use am take dey kill people or they dey use am take dey kill black people. Different different rumors now they dey hear up and down. So tey my ear don full finish. And I say may I come drop this small video. The reason why I dey drop this video so not be say may I come show off say I don take the vaccine, but make I come take enlighten our people wey you know say e dey carry rumors up and down say

some people still dey talk say this vaccine no good e no good e no good e dey kill people e dey kill people anybody wey you know say they they don kill nobody wey don fit get evidence dem say dem say na im many pass for everything me just by myself go see the place me even stay up to one hour for inside the place where everybody take this vaccine nobody wey take this vaccine wey e die immediately dem don take the vaccine because where dem for dey take this vaccine so doctors full there nurses full there medical professionals na just dey inside there dey enlight people before you take this vaccine after you don still take this vaccine so you still sit down jejeje for fifteen to thirty minutes make the vaccine digest for your body before you fit comot and dem still talk say if you take this vaccine sometimes you fit get small headache or you fit get small pain for where dem for shook the noodle for your body that one na normal even pikin wey dey still dey give uh, this immunization vaccine to dey still dey get all this kind of problem make we still use this opportunity to dey take this vaccine make we take protect our life and make we still take protect people wey still surround us because if you no take this vaccine at the end of the day you come get coronavirus may god forbid bad thing now you come do you come go end for where you no suppose to see yourself now now so the family and everybody you don still miss such person if you dey in pain or if the person no come fit survive am because of say the virus you come get am so make you protect yourself and this vaccine not talk say you no get virus again e talk say if you get the virus but e no come fit weigh you down as e fair be when you never take the virus Now I make and say make i use this opportunity to drop this small pidgin english video make i take explain and uh, dualize all the things where they happen concerning vaccine matter because me they always they like seeing is believing I make me come

Hala all my first state immigrant solution supporters. I greet you now. I throw away salute. When I no vex say I never come ever since. And because of say one thing, one thing where I see they put in place. If everything do yakata. So I'll see come, man, I see come update una concerning wetin dey happen. So more and not forget to subscribe to this channel. And if una still get any information, more and not forget to still come my number three five one zero one two three zero two five if the number no dey go make una drop comment for the button of this video i throway salute o make una catch am for where una for dey watch am i hala una bye bye.